Jo, ech begréiss iech emol och eng Kéier an engem Opening hei um Team Lëtzebuerg Youtube Channel. Normalerweis maachen ech keng Tech Rezenter méi op, well ech zéie souwisou näischt. Ech si jo fir de Retro Deel vläit aktuell e bësse méi aktiv, mä maachen haut mol eppes méi Grousses op. An jo, et ass garantéiert main Hit fir een Stream. Ech presentéieren iech mol eng kleng Elite Trainer Box vum Set Journey Together. Wat hu mer alles hei dran? Also mir gesinn, d'Qualitéit ass näischt Neies. Mir hunn hei natierlech eng schéi Promokaart. Wéi gesot, mir hunn en Hithold, dat ass dat Coolst. Mir hunn insgesamt 9 Päck. Eng Full-Art Promokaart, déi mer elo 65 Sleeves fir 45 Energy-Karten, Player Guide fir d'Set eng Kéier duerchzeknaen, Damage Counter an Damage Dice, Plastic Condition Marker an nach de Karton hei fir ze trennen an. Des Weideren an eng Codekaart, déi Dir natierlech kritt. De Präis vun der ITB geet aktuell um 60, wann net souguer 70 Euro. Mir hunn awer mat Journey Together elo e bëssen de Luxus gehat, wéi mer bei Prismatic Evolution, Dramatic, Dramatic Evolution, pardon, ech hunn elo de Wee fir mech hei a do gehat, datt mer do einfach net vill an de Geschäfter fonnt hunn. Also eng ITB fënns de, mee et sinn awer och Leit, déi probéieren, also eng ITB fir. 100 Euro de Leit de Pak klappen. Also mir machen se och hei zesummen op. Dat do kennt der hei bannen eng Kéier, kann ech iech och emmer weisen. Fannen ech eben emmer flott. Dat ass sou einfach en Spin-off Event. Dat ass eng Kéier natierlech, hei gesitt der och e bësse gelidden d'ETB schonn, mee bon, déi Karten hei sinn, jee, ech mat iech de Wäertschëtt halen. Der gesitt der eng Kéier d'Artworks an all den Designs. déi mer dann do eben zesummen hunn. Dann hei eng Kéier zesummen kucken, de Player's Guide ass ëmmer wichteg fir esou Leit wéi mech, déi heiansdo no eenzel Kaarte sichen. Mir hunn natierlech den, déi ganz Combo-Geschicht mat den, kuckt mer och hei den Enns Zoroark, deen ass och ganz interessant, well mer einfach eng Situatioun hunn, déi gëtt och vill am TCG Live gespillt. Also ech spille méi TCG Live fir op den richtegen Eventer, well ech meeschtens als Matorganiser jo mëttlerweil och do e bësse méi aktiv sinn. Mee et sinn fir mech keng nei Keng onbekannt Kaarten, High Note Choice Band mat der Do Combo, Postweg an och de Snorlax, also eben den Ursaluna, Hisuiform, eng kleng Alternativ, wann een eng kennt aus der Rotation gi fléien, hu mer wierklech genuch hei fir ze kucken. Och fir eisen Ziegen 03 hu mer en Deck mëttlerweil, also wann et mat Yugi net klappt, Sam, an du kucks de Video vläit no, mat deem do méchs de och genuch Damage. Ech fluchen och. Hei ass eben och den Dapwuhl eng eng gutt Bosses Order Alternativ mëttlerweil. Mee ech mengen dat meescht kennt dir. Et ass eben elo fir mech déi éischt Kéier wou ech elo dat hei Set Journey Together fir iech zesummen opnimmen. Mir kucken eng Kéier ganz hei hat d'Kaarten och eng Kéier esou schéin da duerch. Dir gesitt eben alles ass hei collectéiert. Sinn éierlech mat iech, ganz am Ufank vun der Gen 9 hunn ech probéiert och ëmmer esou Sets ze completéieren, mee ech hu mech bësse elo do ëmgeswitcht hunn, dass einfach net méi machbar mat deem wat der elo gläich hei wäert gesinn, mat all deenen do Kaarten. Si hat hich ganz schéin dobäi gedoen, ech meng wéi ech et zur Mana Tempel hat, ech mer kaf deemools 50 Euro, ass vläit bësse manner mëttlerweil. Ähm, Et ginn och Leit, déi da sou en Design maachen. Hei ass nach Mousse 20, wa mer déi Équipe gezéie wäer flott, déi do ass och ganz schéin. An ech mengen, dass déi heiten, déi de Mike elo zum Beispill, wou deen huet, ass déi do, ech mengen et ass éischter déi do, vum Gefill hier, ech misst en eng Kéier nach froen, Ähm, déi e vläit wëll hunn. Jo, hei ass dann nach Goldkaarte méisseg, ma och dräi Stéck. Mee déi Goldkaarte soen ech éierlech, déi kéint mer einfach si loosse. Mee bon. Hei hu mer dann och fir de Pemilis hätte mer dann äh, déi dräi Kan- pardon, déi véier Kandidaten mën eng Kéier Single Booster Packs, déi do misst der schon all gesinn hunn. Hei wäert der dann nach nächst Kéier mat mir gesinn. An och hei eben äh, d'DTBs Geschicht, déi mer hunn. Esou, hei ass dann nach eng Kéier Join Local. Do wësst der da Bescheed. Wann der en Turnéier wëllt matspillen, kënnt der dat hei ascannen. Nee, nee, mir informéieren iech och op eise Social Medias. Dat ass de Player's Guide. Fannen ech ganz gutt, ëmmer fair eng Kéier an déi ganz Geschicht eranzekommen. Mir maachen elo hei de Spaass op. Dir gesitt een och, d'Qualitéit ass nach ëmmer gutt. Mir ginn och hei eng Kéier, wat ech ëmmer maachen, ass dat heiten, wat ech ëmmer fir d'éischt hei eraushuelen, Würfelen. Mir hunn mer och ze drecks, also wann een eng Kéier de Brauch huet, schmellen och hei d'Gift a Verbrennungsschadensmacht, wéi een déi esou schéin nennt. Dat war déi goldene Mitte. An dann äh, ginn ech emol nach hei op der Säit alles eraushëllen. Hei ass eben och en masse déi ähm, ganz Geschicht. Voilà, eben schon Promokaart. Wollt Iech net wieso ech so eraushëllen, dat ass meng Taktik. Hei muss ich enke grad soen, ass wat ass das gëtt zou. Mee hei ähm, schleen et bësse méi erof, enke ganz schéin och den

Meng Cat Dat wat ech liewer verdummen hunn, se chronologesch der Rei no heino sinn 3, 3 an 3, dat heescht se gi zesummen op 9. An hei ass eben och eng Neiegkeet fir mech, eng Neiheet, pardon, keng Neiegkeet. Datt si méi clever ginn, datt se hei och Kaartentrenner esou dobäi maachen, dat mat Promokaart einfach ze vill Damage erlieft, wa se einfach ze vill ënnerwee ass. Hei mat déi Trenneren, qualitéitméisseg. Ass ok, och sou bësse méi besser gi soss war et awer op der Takt. Bei iech hei ginn ech eng Kéier d'Code Kaart, ech hoffen dir kritt se elo gelies, ech leeën se soss eng Kéier bësse méi erof, an dann hei hu mer se, déi schéin Promo Kaart, dem Enzo Rah säi wou ganz knuffeg se eng Kéier esou an den Aarm heemelt, dass si wann se en Hond oder eng Kaz, et ass jo, den Enzo Rah, ass et eng Kaz, ass et en Hond, et ass eng Mëschung, et ass e Wollef vläit. Ech wees net, kënnt mer jo an d'Kommentarer schreiwen, mee ech fannen déi do Kaart ass wierklech schéin a fir déi ETB déi 6 Euro huet sech schonn definitiv gelount déi Promokaart ze hunn. Ech leeë mol déi hei awer och op d'Säit, dat hei kënnen mer och nach eng Kéier provisorisch op d'Säit leeën an dann kucken ech et esou vläit einfach mat de Puls ze loossen, dat mer dat do elo esou, hei ass eng Dreckskëscht, déi muss een net gesinn, an dat mer eis prett maachen fir 9 Päck nach zesummen hei opzemaachen, wann ech dann emol och hei e bësse méi. Gräift Pets an dat ganzt wat se unhale kritt. Meng Pack, déi éischt Pack vun Jenny Together fir mech. Sinn mol gespaant wat mer zéien. Ech hu jo mëttlerweil e bësse méi ugewinnt dat ech meng Fäldspiller do am Geck bësse méi trimmen, dat se bësse méi och online Präsenz weise. Fänken hei, also ech maachen nach de Kaartentrick, mä et mécht net, maachen déi aner Ménschen net. Unleashed Energy, Ionos Tadpole, och e komescht Deck.

De Guide et am Iwwes mat Ëscher fir d'zweet an eng Kéier hei nach en Hops Dackhut, deen ebe gutt ass, wann een och op dat Deck wëll goen. Ech hu gesot, Boss oder Alternativ. Ech sinn heiansdo mir Probleemer mer en Deck ze bauen, wou ech och ganz éierlech mat iech sinn, wisou net. Dat war dann den éischten Hit, elo keen all ze groussen Hit, keng grouss Wow-Moment, mee et ass eben, wann der eng ETB kaaft, da kritt een eng Pak Sieft Euro ass eben präislech fannen ech nëmmer ok. Natierlech mir hunn och scho Geschichte vun 100 Euro fir eng ATB do gesi gehat, wat net all ze flott ass. Sou ech mengen en Hit wann mer de Kaart hei voilà deen hei ass och et dee ech mé ech weess net ob der kennt et ass en wat ass nee et ass normale Karton ech hat scho gemengt et wär en Holefall gewiescht Kaffent Spaghetti den hu mer deen och scho bal all komplett Hops Silicobra.

Qualitéitméisseg muss ee bësse soen, d'Kaart huet awer scho bësse gelidden. Ech maache mol hei e Sleeve, jo ech hu bësse verschidde Sleeves aktuell, wou ech bëssen um Raume sinn. Mee elo mol en éischt Lidd vun der EPB, kann ee sech net bekloen, denken ech. Mir si réischt beim zweete Pak, muss et einem vläicht duerch de Kapp goe loossen. A mir hunn schonn en Hit mat enger EX-Kaart. A mir si bei 8 Minutten, also ech hu mer e bësse méi Zäit gelooss, well ech selwer fir mech déi éischt Kéier elo hei een Opening maache vun Journey Together.

Den Alola Golem hu mer dann och eng Kéier. An nach hu mer den Lily's Ribombee an der so bëlleg Versioun, mä huet och schéi Full Art Zeich. Ech mengen de Lachs hat deen an senge an sengem Display gezunn. Vum Gefill hier, déi ass méi schéin, mä dat ass eebe fir Leit déi wéi mech, déi keng Hitz zéien. Huet awer och eng Kéier am Set wann eng Kéier op dat Garantie geet. Féierte Paak, féiert Chance. Also Dir wësst, meng Hits sinn net all ze gutt, dat heescht op d'Rang. Dir hat elo kënne schonn de Video ophalen, wou ech hei d'Promokaart Iech gewisen hunn. Mol kucke wat nach vir gëtt. Ech hoffen Dir hutt besser Hits an de Codekaarte vun dëser ETB. Fänkt nëmme mat enger, ass dat ass a, ech mengen ëmmer et wär Holo, mee et ass keen Holo. Enz de Duramuka, Neubert.

Et sinn och Leit déi déi do Kaart 4 mol sech kafe ginn. Dat heescht et ginn och Freaks déi 4 mol eng ETB sech gënne fir einfach der sou en Deck ze maache mam End Zoroark a fir déi do och permanent ze spillen. Mir sinn dann elo an der Hallschtung Paak vun der ETB, pardon net vum Paak ukomm, vum Set vum Video elo hu mer et, wou mer da elo de fënnefte Paak hei zesummen opmaachen an ech hoffen wann dat keen Iwwergang ass gëtt feileg de Karabelaszt.

Lilly's Clarify X, Da kann ee Kaarten duebel zéien, wann een déi domols zitt. Holy Macaroni, ech kann och mol eng Kéier en Pack, gutt Pack, zéien. Déi ass richteg schéin, an da weess ech och wisou d'Leit déi wëlle gären hunn. Also nice, nice, nice. Do ass se. Schéi fir d'Kollektioun, vläit wëll ee se vun iech. Ech mengen, ech hunn elo e puer Telefon iwwerscheinlech ginn, wann se déi nei Video gesinn. An ech sinn mol eng Kéier e bëssen aascheg am Sënn vun, ech loossen d'Leit mol einfach zappelen. Wees du net wat Lady dei gezunn hun? Hehe kann e schein vun Drecksack sinn ne? Na de Lilly's Clay PX an engem ganz schéinen Artwork, also ech dat ass zwar mengen ech net dee beschten Artwork, mee et ass awer eng wonnerschéi Kader. Ech favoriséieren déi hei, well hatt ass esou schéin do schlicht hannendrun hänkt. Mir hun mol eng Kéier em en Hit, also o Wunder, et zitt jo aus engem Retro-Projet näischt, t'ass fir ze kräischen heiansdo, mee e Secret Teppich hun ugezunn, ech kéint herno e bësse frupse goen. Den End Sora, dat heescht hei um Enke och den Beweis, déi do ass besser wat den Artwork ugeet, mengen do si mer eis eens. Natierlech ob s de 120, 240 Euro wëlls bezuelen fir op Cardmarket geet s och 15 Euro aus dem Schrems Win-Up. Wa mer do d'Deck erklären, d'Lily's Pearl ass gutt fir d'Lily's Clarify Geschicht herno hei, Gradient. Black Ice. Spike Energy, déi gëtt och hire Comeback. An eng Kéier Bonnette hei. An zu gudder Lescht nach ee Velusia EX, dee mer hei zesummen zéien. Also fir néng Päck schonn dräi Hits ze hunn, ass fir meng Verhältnisser net all ze schlecht, géif ech soen. Vun dohier. Geet et nach viru mir insgesamt 3 läscht Päck nach zesummen kann ech et bekloe mat enger Lilith Clefairy X dat fir einfach och zu eng Trollkaart dat einfach vun den Drache Copien d'Weakness elo op eng Kéier op Psycho erof geet, wou mer Typ Fee einfach net hunn an deem ganze Set. Mee wat ech ëmmer schued fannen, ech hunn an ëmmer gehofft do géif och en Deck kréien. Sou, gëtt nach elektresch, gëtt elektresch. De Squawkabilly dee wëlle mer zwar net hunn, well deen an EX ass besser, well s de am Ufank kanns de e bësse ronderëm

Also mat 4, 5 Hits an dem Ice Set. Natierlech Promokaart rechent een hei ëmmer mat. Kënne mer elo Last Match, äh, Last Magic, Last Pack Magic, oh mäi Gott, also Dir mierkt den Alltag ass näischt Schéines. Wann ee scho laang keng Pack méi opgemaach huet, dann ass déi Last Pack Magic eng Kéier Flöten am Kapp. Sou, den leschte Pak vun der ETB. Mir sinn ongeféier bei 15 bis 20 Minutten, wat ech mer ageplangt hunn. Déi lescht Codekaart fir, ech hoffen, Dir konnt de Video hei stoppen, wann Der eng Codekaart wollt hunn.

Mir huet fréier den Dino mol gesot falls jo looss like do, ech mengen fir déi do Hits fir meng Verhältnisser kënnt der 10 likes awer mol eng Kéier do loossen, also mat deem nei zwee méi wéi zefridden, dtbc jo kascht a mir hunn awer vum Gefill hier géif ech soen 20, 30 Euro hei emrageholl, wann net souguer nach méi, dierft jo wéi ëmmer hei lo och ageblend gesi wéivill d'Präisser sinn, ech soen lech merci fir d'Nokucken an ass bis eng Kéier méi spéit bei engem weideren Opening mat mir oder mengen enger anerer vun Team Lëtzebuerg, bis dann an